без инде сәхнә артында гримеркаларда беренче гримеркада гадәттәгечә безнең концертыбызның хуҗалары димәк бүгенге очракта алсу һәм азат фазыевлар дип уйлыйм мин әйе монда алсу басып тора карагыз әле дуслар инде ап Пак! Саумысыз! Менә шушындый дюймовочка ул тормышта, дуслар. Карагыз, әни менә бәләкәч кенә буй сынлы. Алсу Фазлыева, ничә сантиметрлы туфли киеп чыгасың хәзер? 37 размер. Размеры, ә теге каблук бик син бит инде бигрәк күренәсең сәхнәдә. 10 сантиметрлы угай.
Ярый, ничек соң хәлләр, кәефләр алсу? Менә бераз дулкынландыра әле, әз генә ничек булар икән дип инде. Ну, Уфа тамашасын без бик яратабыз. Алар да сезне ярата. Алар да сезне ярата, шуны әйтергә кирәк. Шулай бит, дуслар. Э, Дулкынланасыз. Ә бүгенге быелгы сезонда бүген ничәнче концерт инде?
бу сезонда ничәнче концерт икәнен төгәл әйтә алмыйм менә ноябрь аен аен башкортстанда без кичә менә учалдан башладык Бүген икенче концерт була инде Башкортстан буенча. Һәм инде ул сезнең э, теге чыктың да җырладың һәм инде э, биюләр белән генә бәйләнмәгән ничектер сценарийсы да бар үзенчәлекле дип ишеттем мин. Елда ел без сәхнә э, м, сәхнәгә сценарий белән чыгабыз инде әзерлибез махсус кызыклы тормыштан чып-чын булган хәлләр тормыштан кызыклы хәлләрне алып инде шуларны матур итеп төзеп э, сценарийны аннан соң э, нитеп чебедем инде Төзәткәләп, әле бу ел э, Фирдүс Тимаев белән дә эшләдек. Анарга кунакка барып, ул безнең бөтен сценарийбызны башыннан акыра карап чыгып, менә болай, монда болайрак итегез, монда болайрак итегез дип үзенең инде бик кыйммәтле киңәшләрен бирде. Дуслар әйтергә кирәк, э, Алсу һәм Азат Фазыевларның концертының режиссеры күпмедер э, кимәлдә Фирдүс Тимаев икән дип тәйме? Шулай дип әйтсәк тә була, әйе. Ә сез аның киңәшләре белән килешәсезме соң? Аның киңәшләре белән киңәшләшә, килешәбез, ризалашабыз. Ләкин кайбер әйберләрне инде ул кушкан шук кушып бетермәдек, чөнки Фирдүс инде ул о үзенчә э, бу бомбический дрин аның киңәшләре. Иә, иә, ул безгә турып килеп бетмәскә мөмкин, ләкин инде күпчелек әйберләрен, сүзләрен колакка алдык.
Алсу, ә менә сезнең тормышка килсәк, әйме сез Хаузат белән ничә ел бергә инде? 12 ел, Аллага шөкер. Аллага шөкер, бүгенге көндән сез ике ул тәрбиялисез. Әйдәгез әле тамашачыларга ачыклык э, кертеп китик. Ике ул һәм аларның исемнәре бүген ничәнче сыйныфта укыйлар? Аяз белән Ильяс исемле улларыбыз бар. 10 10 яшь, икенчесенә 6 яшь, берсе әле укымый, икенчесе 4 сыйныфта укый. Һәм инде ул балалар сез өйләнешкәннән бирле һәрвакыт бер үзләре өйдә калалар, сез һәрвакыт гастрольдә бит инде, әйме? Безләр генә түгел инде, ышанычлы кешеләр булмаса, болай итеп йөреп булмый. Әлбәттә, караучы апабыз бар. Һәм инде дуслар, э, игътибар монда менә безнең Азат та килеп керде, э, җуынып керде, әйе, душлар керде монда безнең Яшьләр сараенда бөтен мөмкинлекләр дә бар, дуслар. Дуслар, әйе, җылы су. Кайнар, кайнар. Тышта минус 10 градус э, һәм инде Азат безнең шуны салкын су белән коенып керде. Ул гомумән син э, дөрес яшәү рәвешенә ничек карыйсың? Бәлки син коенасыңдыр, бәлки син мәсьәләләрдә эшлисең дә тормышта шуның белән бүлешеп китсәң. Дөрес яшәү инде безнең андый дөрес яшәргә дигән э, шул питание буенча гына инде безнең гел гастрольдә ул үзе бер спорт ну әзерле кайвакыт ну сәхнәдә шул әзерлегәнне чыгарабыз. Биеп, җырлап, тамашачылар белән шундый рәхәт атмосфера тудырып, Алла ашка ул яктан дөрес яшибез дип әйтәсем килә. Э, менә биеп җырлап э, дигәннән әйме мин үзем дә аллага шөкер ике сезон сезнең концертыгызда булдым утырдым шундый энергияне бәрәсең әйме азат менә ә каян аласың син аны әй менә дуслар менә энергия бирүче менә шушы мөлаем күркәм чибәр үзе назлы алсу фазлыева Әйе. Менә шуларны аласың, димәк, көч. Ярый. Ә син Алсу кемнән нәрсәдән ничек аласың? Мин инде
планнар төзелә дә, шуннан үзеннән илһамы да баркы килә, энергиясе дә килеп чыга.
Кешенең тормышында ә, цель, русча атап әйткәндә, цель булырга тиеш. Максат. Безнең Аллага шөкер, ул максатыбыз икебезнеке дә бар. Инде ул әлбәттә, э, үзебезнең тормышны балалар белән әйбәт дөрес юлдан алып бару ә, һәм инде киләчәк балалар турында уйлау ә, аннан түгел ә, сәхнә безнең өчен теге бизнес ягына гына карау түгел ул безнең кечкенә вакыттан менә без туганнан бирле садиктан бирле икебезнең дә шушы сәхнәгә чыгып җырлау ул телевизордан карап тору артистларны белән без хәзер уйлыйсың да шул артистлар белән кайвак чыгыш ясыйсың әй бит Салават абыйлар, менә Рәсим Низамовлар, э, Фидан Абгафаровлар, әйбәт. Алар менә шулай теге ышанасы килми. Менә шундый вакыт була ышанасы. Ничек инде син э, бер кечкенә генә авылдан без балалар телевизордан карабыз икән, видео э, магнитофоннан, әйбәт кассеталарын. Һәм шулар белән ничәдер елдан соң шунда сәхнәгә чыгачаксың. Бу әле дә башка ышана торган әйбер түгел. Шуңа күрә бу безнең күптән хыялыбыз булган, безнең э, максатыбыз. Һәм инде безнең максатыбыз э, шушы эстрадада үз урыныбызны табып үз юлыбыздан атлап озын озак яшисе килә эстрадада
Булдымы шундый көтелмәгән хәлләр? Белмим, анда хатын кызның бит инде аның үкчәсе кысылып калырга мөмкин авыл сәхнәләрендә бигрәк тә булмадымы андый хәлләр аяк киеме вообще кысылып калып аякларым белән аякларым атылып чыккан салып та киттем әле аякта шунда кысылып калып мин ялан тәп ятлап киттем яр югалып калмасын азатның юкмы соң андый булган хәлләре кызыклы туфли юк ага киемнәре жыртылып китә сәләтләре чыгып шайнан алар гына була Менә шулай андый гына ниләрне инде без игътибарга алмыйбыз.
Иң мөһиме дуслар, сәхнәдә нәрсә генә булмасын, бу безнең талантлы көннән көн үсеш алган парыбыз аларның тамашачылары аллага шөкер көннән көн арта чөнки аларның иҗатлары да көннән көн үзгәрә көннән көн аларның якты э, тирән мәгънәле эчтәлекле җырлары арта һәм боларның барысын да без алдагы минутларда күрсәтәчәкбез бездән аерылмагыз

Әгәр дә минем турында гайбәт сөйләсәләр.
Дөрес булмаса, әзрәк ачу килә инде. Мин гайбәт сөйләүче кешегә элек игътибар итәм, игътибар бөтенләй игътибар. Миңа нәрсә әйтәләр, минем турында нәрсә язалар безнең турында, миңа барыбер. Ничә мин нервымны бетереп, Хәрбер нервы күзәгәнне бетереп, шул кеше сүзен тыңларга тиеш. Әгәр чит илләргә китеп яшәү мөмкинчелеге булса, син кайсы илне сайлар идең?
Җылы диңгезле булган илне сайлар идем. Менә шунда яшисен дисәләр, ләкин мин китмәс идем үзебезнең илдән. Һо-һо.

Мине сатуны. Гаиләмне сатуны. Э, кайбер кешеләр, э, була бит инде икейөзле кешеләр. Э, юлда безнең юлдан да кешеләр очрады. Э, Безгә карап икенче әйбер безнең без борылып киткәч, безнең яктан икенче әйбер сөйләп җөреп, ә чынлыкта без ул кешегә, ул кешеләргә иң ышанычлы кешеләр. идек. Ну, кеше үзе тормыш юлын шулай сайлый инде. Шуңа күрә Ә, без безне подва иткәнне ә, безгә менә шундый безнең турда әйбәт отношениедә булып, безнең арттан сөйләп җөрүне бөтенләй яратмыйбыз. Мин яратмыйм шәхсән алсын. Кайтамыйм, мин үзем өчен җавап бирәм, мин яратмыйм. Бу елны, ә, менә безнең 2009 ел бит инде ахырына таба якынлаша. Бу елны әле менә синең исеңдә калган иң-иң күңелле вакыйга тормышыңда.
Иң күңелле вакыйга ул минем э, бер туган энемнең Минем племянник туда инде, малае туда. Безнең нәселебезнең дәвамчысы. Шул минем күңелемдә иң якты булып калган хатирә. Иң күңелле вакыйга, иң күңелле вакыйга инде ул безнең минем безне малайлар сөендерә. Улларыбыз сөендерә. Э, әйбәт билге алып кайтсалар да без бик кат сөенәбез. Э, чөнки э, без аларны күрә дә алмыйбыз. Кайвакытта әйбәт артист баласы инде менә шулай Э, әни мәрхүм исән чагында әйтә иде әй улым ялгыш юлга җибәрдек бугай без сине дип борчыла иде балаларыгызны да күрә алмыйсыз бит дип әниемә әйтәм юк инде үзегез җибәрдегез мин үзем сайладым шуңа күрә инде балалар да аңлый шул балалар сөендереп торса тамашачылар сөендереп торса иҗатта ә, ел саен синең иҗатыңны бәяләп тамашачыларың артып торса кимемичә бит бу инде Бик зур сөенеч. Безнең инде 2019 ел, Аллага шөкер, безне сөендереп килә. Э, концерт сезоны башыннан ук тамашачыларыбыз арта. Э, һәм инде һәрвакыт шулай кимемәсеннәр. Синең өчен сәламәтлек нәрсә ул? Минем өчен сәламәтлек э, эчке яктан да, эчке яктан да, тышкы яктан да минем күңел халәтем тыныч булуы,

Иң зур шул бөтен җирдә әйтә бит иң зур байлык ул сәламәтлек. Сәламәтлек булса барсы да була. Менә шундый алара кушылам. Бүгенгесе көндә иң борчыган мәсьәлә синең өчен? Андый зур мәсьәләләрем юк. Бар да яхшы. Борчыган әйберне мин шунда ук хәл итеп куярга тырышам. Хәл итмичә мин йокламыйм, йокламасам йокламыйм. Мәсьәләләрне хәл итәм һәрвакытта да. Иң борчыган мәсьәлә э Кабатланып әйтәм, бик сирәк балалар янында булу. Синең өчен тормыш кыйммәтләре? Әти, әнием исән сау булу, э, якыннарым, гаиләм сау сәламәт булуы, яраткан эшем булуы, э, минем тирәдә яхшы кешеләр генә, яхшы ниятле кешеләр генә булу, сәламәтлек әлбәттә инде һәм менә шушы тормыш кыйммәтләрем артыгы кирәкми. Тормыш кыйммәтләре ул э, барыбызга да инде шул тулыландырып алганда гаилә яраткан эш ә, торыш җирең булса шул эшеңдә сине хөрмәт итеп килүче э, кайда гына эшләсәк тә ә, директорларыңа хөрмәт итүче булса безнең инде тамашачылар хөрмәт итеп торса ә, тугры

Ул анасы буларак, нәрсә әйтәсең килә? Авырмы калдырып китүләре, сагындыртамы? Әлбәттә, сагындыра.
Балаларны бик каты сагынабыз, ләкин алар аңлыйлар. Якын-тирәдә безгә ияреп тә чыгалар инде. Безнең белән якында булганда гел алабыз без аларны, бик сагынабыз.
Минем белүемчә, кайсыдыр улыгыз сезнең бию белән шөгыльләнә, шулай бит? Профессионал белән, профессионал бию белән дип әйтергә кирәк, шулай бит? Ә җыр моңга тартылыш әле сизелмиме берәрсендә? Э, кечкенәсе иҗадыйрак безнең ул шундый и олысы да и олысы бик матур сөйли дә безнең аны гел шигырь конкурсларына катнаштыралар озын озын шигырьләрне шундый сәнгать итеп сөйли аннан соң инде шул бию буенча йөртәбез инде ләкин менә соңгы арада Дуслары бераз катарта башладылар, малайлар биергә биемиләр, нигә сиңа бию, әйдә футбол дип. Хәзер менә өйдә әзрәк кенә футбол дигән сүзне күбрәк әйтә. Футболга бирдек инде, баланың теләгенә каршы килмибез. Әлегә икесендә дә йөреп тора. Ничек килеп чыгар инде карарбыз.

Азат һәм Алсу Фазыевлар концертта репортажны дәвам итә, дуслар. Менә сценарий. Монда карап торам, дуслар, әйтергә кирәк, басым ясап, Алсуның да, Азатның да чыгышлары бүген бик күп. Бүген бит инде безнең Алсу белән Азат Фазыевның концертында алар тормышны, гаилә тормышын, өйдәге мөхитне ачыкларга, нидер Халыкка файдалы матур киңәшләр, э, дөрес тату яшәү серләрен ачыклаячаклар. Э, дуслар, жинап та бу парның үзләренә карасаң да, алардан шундый матур, яхшы, ихлас энергия бөркелә. Миңа калса бүгенге концертта утырган тамашачылар арасындагы гаиләләр тагы да үзләренең гаиләләренә мәхәббәт, татулык, бердәмлек алып китәчәкләр. Ә без инде үзебезнең репортажларыбыз аркылы аны сезгә җиткерергә тырышырбыз.

Үземәме? Алсугамы? Әйдә үзеңә, аннан Алсуга. Үземә.
Үземә шымытыр. Безнең якларда бер нәрсә дә алмасаң шымытыр алдым дип әйтәләр. Шун шымытыр. Бу бер нәрсә дә юк, алмагандыкны әйтәме ди. Нәрсә белмим, хәтерләмим алай әйбер алганны үземә. Юк инде. Иһ, кыйммәтле костюммы, чалбар. Андый әйберләрне Менә иң кыйммәтлесе, их, менә бәлки ул синең күңелеңне дә кырып куйгандыр әле, мондый сумма гараш тотмаган ул шундый кыйммәтле булып чыкты. Ну, син ашады һәм алдың. Миңа ошады, без миңа ошады инде Алсуны әйтәм. Алсуга без күлмәк алдык. Монда кино күрмә, әле тамашачылар күрмәде. Без аны саклап тотабыз. Миңа бик ошый ул күлмәк. Ә, теге, Саклыйсыз? ә, бер бик зур бәйрәмгә саклыйбыз. Шуңа күрә Уфада булачакбыз без ул күлмәк белән. Шул күлмәк бик ошады, бик яратам. Ел җыры фестиваленә килегез, дуслар. Минем аңлавымча, ул шунда булачак, ул күлмәк. Әй, Алла бирсә, Алла бирсә, шунда булачак. Хакы күпме булды соң аның, Азат? Ансын әйтмим. 50? Онсын әйтмим. Менә бит. Онсын дүртәү. Ә бишәү. Бер җегет күтәрә чисто сердечное признание. Юк, мин аңлыйм, конечно, абыйлар нигә күтәрмәгәнен җегетләрнең. Чөнки өйгә кайтасылары бар. Аны да уйлыйлар. Ну, нәрсә дисәк тә, егетләр, абыйлар иң беренче һәрвакыт без дәшәбез. Шулай бит? Дөрес әйтәм бит инде, килешәсезме? Менә абыйлар килешә. Чөнки ашыйсы килә башлый. Менә көтәм. Кайчан булса да беренче дәшәр әле.

Шәһәр йортының да үзенең уңайлыклары бар. Күп кеше нишләп бу сорауга йорт дип җавап бирми дип әйтер. Йортны карау, аны тәртипләп тору өчен аның өчен бик күп көч кирәк һәм өйдә булуы кирәк. Без өйдә бик сирәк торабыз, мөгаен безнең өйне кар каплап китер. Шулай димем. Ә фатирда җыештыралар, тәртип бөтенесе инде, коридорларны, Подъезд төпләрен карап торар. Менә бик җайлы ансат бу якта.
Азат, без сине яратабыз, ихлас күңелле Уфа сине ярата. Хәлләр ничек? Хәлләр вообще әйбәт.
Менә бик әйбәт. Сүзсез Уфа Уфа инде ул, нәрсә дисәгез дә. Юкка гына әйтмәдем, монда килгәч китәсе дә килми дип. Шуңа күрә бер дә китәсе килми. Тамашачылар бөтенләй икенче төрле гади үзебез кебек чын күңелдән тыңлап утыралар, карап утыралар. Без сәхнәдә яшәгән кебек алар да шул залда яшәп карап утыралар. Димәк, сез бүген бер дулкында? Мин бу дулкынны тоттым. Аллага шөкер, башыннан ук, чөнки тамашачы әйтеп киткәнемчә, нәкъ безнең кебек, шуңа күрә без бер дулкында, Алла бирса инде бүген кич буе, э, бәйрәм ахырына хәтле, концерт ахырына хәтле, шулай бер дулкында булып, э, энергия җыеп, киләсе елны э, без дә, тамашачылар да көтеп яшәрлек булсын дигән теләктә калам. Амин. Без дә шуны телибез. Ә хәзер инде без азат киттек тамашачылар янына. Нәрсә уйлар икән алар? Без сезгә җиткерәчәкбез хәзер Средибкана тапшыруның Тамашачылары! Дуслар, Азат Камалсов Асыевлар концертына репортажны без дәвам итәбез. Менә ниһаять без э, тамашачылар янына чыктык һәм аларның фан клубын очраттык, дуслар. Әйдәгез, әле сезнең белән якынрак танышып китик. А, Исәнмесез, минем исемем Рөстәм, Тәтеш районыннан. Минем исемем Ралина, мин Ярмәкәй районыннан. Мин Марсель, Уфадан. Э, Менә шундый төрле районнан җыелган фан клубы. Бу әле әлбәттә сез өчегез сез җитәкчеләрдер инде әйме бу клубның? администраторлары дусара ачыклык кертергә кирәк һәм инде алар инде әлбәттә азат һәм алсу фазлыевларның иҗатларын күптәннән күзәтеп киләләр һәм инде аларның һәрбер җырын яттан беләләр ә хәзер хәзер алар сезгә үзләренең иң яраткан җырларын башкарып китәчәкләр әлбәттә безнең яшь дуэтыбызның репертуарыннан киттек нинди җырны башлыйбыз дуслар синең өчен әлбәттә киттек бергәләп синең өчен синең өчен синең өчен минем сөюләрем

Җырчылар? Сез ниндидер шундый җыр буенча укыйсызмы? Э, Башкорт педагогика университетында, э, музыкаль отделениедә. Э, ярый, мондый сорау бирәсе килә, фан-клубка менә нәрсәсе белән җәлеп итте аларның иҗаты сезне? Э, аларның ижатын без инде күптәннән күзәтеп бардык шәхсән инде мин үзем аларның э, инстаграм аккаунтында күреп калдым э, җырларын тыңлый башладым Һәм инде ике ел элек шәхсән мин үзем алар белән танышып, менә шушы дусларым белән, Марсель, Ралина белән танышып, шундый үзебезнең бер эшебезне алып барырга дип мөрәҗәгать иттек Алсу Фазлыевларга. Алар инде, димәк, ризалаштылар, безгә ярдәм итәләр һәрвакыт. Һәм менә Дүрт ел дәверендә без инде менә шушы дус, тату команда белән эшләп киләбез. Алсу, Азат, без сезне яратабыз! Без, миңа алар бик ошый. Мин аларны шул хәтле яратып килдем. Без былтыр кызым белән Турциядә булдык. Без аларның концертларын карап, теге ю, э, нидә, Ютуб, Ютуб, Ютубтан без шуларга гашыйк булып яттык. Без әйтәбез, исән-сау терелеп кайтсак, обязательно аларның концертына барачакбыз диеп. Аларга исәнлек-саулык тагын да, балаларын исән-сау, тигез карап үстерсеннәр. Ике малае бар икән аның. Шул аларга шул Аларның иҗади эшләрендә уңышлар телим. Алдагы көндә Ходай Тәгалә аларга исәнлек биреп,

Исәнмесез, без үзебездә Азат, Алсу һәм Айсылу. Без аларны яратабыз, без дә аларга ошарга тырышабыз. Ә нәрсәләр эшлисез аларга ошарга тырышыр өчен? Күңелле ял итәбез, бергә-бергә йөрибез. Ашасак та, эчсәк тә, ял итсәк тә бергә. Холыкларда ахырысы бергәрәк туры килә бугай, кыланышларда. Азат кебек энергичный, бөтен күңелемне биреп, Бөтен хисләрем белән яшим. Бик матур концерт, шул тиклем дә охшый. Чын күңелдән карап утырабыз. Иҗади уңышлар телибез гаилә парына. Киләчәктә шундый матур концертлары белән безне куандырып килсеннәр. Һәрвакытта да. Безнең кебек төпкель районнарга да барып җитсәләр, тагын да әйбәтрәк булыр иде.

Дуслар, без репортажны дәвам итәбез. Әле алып баручы сәхнәдә үзенең чыгышын башкарган вакытта без инде әлбәттә Азат белән дә сөйләшеп алырга булдык. Азат, кара камерага без без синнән хәзер сораулар алабыз. Азат әйтә, мине ди бик күп төшермәгез ди, Алсуны күбрәк төшерегез. Ул бит матур ди. Карагыз әле. Үзе әйтерсең матур түгел, әйме? Балкып тора матур кеше. Сез бит, син менә Алсуны матур дисең дә, ну бит сез ошашканнар шалгач, сез син дә матур. Чынлап та менә бер-берегезгә карап, үзегездә охшашлыклар табасызмы?
Белмим инде аны, без кая гына барсак та, кай вакытта элегрәк, ераграк җирләрдә инде бутыйлар. Э, Абыеңмы әллә дип Алсуга әйтәләр. Аптырыйк диген, э, неужели без Шашкан, шашкан дип. Э, күп кеше вот шулай ди инде. Мин белмим, Алсуны э, шаталар минем әнигә. Безнең авылдашлар не күп йөрдиләр. Характер буенча да алар, йөзләр буенча да. Шуңа күрә инде мине шатар әнигә. Без шуңа күрә шаштылардыр инде. Азат, ә менә кайсы сыйфаты Алсуның сине җәлеп итте?

Бу чын гаиләне алып бара торган хатын-кыз булачак, чөнки э, гаиләнең бөтен бәхете 80 проценты хатын-кыздан тора. Эй, ныклыгы да шуннан тора. Һәм инде мин бер дә ялгышмаганмын. Э, мең, мең процент мин э, Алсуга ышанам. Э, безнең э, балаларым минем ис- э, өсләре бөтен, чиста киенәчәкләр. Э, тәрбия ягыннан да Ә инде пешерү ягыннан да тәмле ризыкларны пешереп тора. Һәм мин Алла бирсә, Алла бирсә, шундый теләктә калам, Ходаем күпсенмәсен. Безнең гаиләбез шундый ныклы кухня хуҗасы, үй хуҗасы, әйбәт, алсуыбыз яшәсен. Ә без инде анын көендермәсбез, гел шатландырып торабыз малайлар белән. Чөнки без өч малай, Безнең эшебезне дә иде ошатырга кирәк, карарга кирәк. Эшебезнең эш төрле характер. Шуңа күрә инде хатын гаиләнең бәхете хатын кыз акылы булырга тиеш. Ә бит киләчәктә Аллаһы бирсә әле берәр кыз алып кайтырга планнар бардыр әйме Азат? Ну,
минем хыялым инде. Кыз сөясе килә, минем хыялым. Ә, ләкин теге әйтмим, малайлар да үзенчәлекле, икенче төрле. Ләкин инде күп кеше кызыктыра. Кыз кеше әти өчен бигрәк дә шундай теге икенче төрле якын була диләр. Шуңа күрә мин хыялым кыз алып кайту. Э, ул кызны э, менә матур киендереп, э, туйларында менә шулай утырасы. Хыял инде ул, минем хыял, бик иң зур хыялларым берсе.
Дуслар, э, концерт дәвам итә. Безнең репортаж да әлбәттә дәвам итә. Бу Алсуның гримеркасына кергәник, шушы матур шундый кызыл төстәге күлмәген, костюмын кигән дә Рәхәтләнеп ял үтереп, ял итеп утыра дисәм, юк, ул әллә нинди рәсем карап утыра икән. Бу нинди рәсем бу, Алсу? Э, Роза менә безнең концертларга бик күп балалар йөри, бик күп йөриләр. Уенчыклар бүләк итәләр. Менә шушындый рәсемнәр бүләк итәләр. Күрәсезме, монда никадәр йөрәк. Алар бөтенесе дә шундый төрле-төрле төстә. Бу бала үзенең күңелендәгесен безгә чагылдырып Бүләк иткән, шуңа күрә менә сокланып карап торам. Аллага шөкер, балалар йөри безнең концертларыбызга. Алар безнең төп тамашачыларыбыз.
Сез мондый бүләкләрне саклыйсызмы, алсу өегезгә алып кайтып берәр аерым почмакта саклыйсызмы, ничек? Әлбәттә саклыйм, безнең шундый шундый ни бар инде, шкаф бар пиаладан. Һәм бөтен шигырьләрне, бөтен әйберләрне шунда саклап җыеп барам. Кадерле бүләк.
Авылга кайттык, ник атламый, әти белән әни танымады. Анда кыйшта кысып-кысып ятырга бик тә кап-кара булганбыз. Менә дөрестән дә шулай матур гына бүгенге көндә дә яшәп ятабыз, уены-чыны бергә. Гаилә темасы булган икән, иң мөһиме, һәрберебез дә сөйгән ярлар белән матур, бәхетле яшик! Рәхмәт, Уфа!

Э, репетиция ясыйлар. Без алар белән дә сөйләшеп аласы килә. Саумысыз, хәерле кичләр. Хәерле кич.
Исәнмесез.
Саумысыз. Сез бигрәк уникаль кеше. Сез бийсез дә тавыш шартыннан тавыш режиссер да булып утырасыз. Шулай бит? Әйе, әлбәттә шулай.
Кашаннан бері эшлейсіз бұл түркімді? Мин Алсу белән Азат белән беренче ел. Ну, йөзегездән күренеп тора, ошыйсызга монда эшләү? Әйе.
Ә, минем исемем Алмаз. Ә кем белән аралашу җиңелрәк? Алсу беләнме, Азат беләнме? Азат белән. Азат белән җиңелрәк. Ул ә, ничектер менә безнең кебек юморист та, көлә дә, гел безнең белән, группа белән гел аралаша. Алсу хатын кыз буларак, әни буларак барыбер э, занятость дигән әйбер күбрәк Алсуда. Шуңа күрә Азат белән җиңелрәк. Минем өчен икесе белән дә аралашырга җиңелрәк. Нинди теләкләр җиткерәсегез килә аларга?
Гел шундый булып калсыннар. Ачык йөзле, гел шулай сөйләшүчән, безне яратып, Аларны да халык яратсын, концертларына йөрсен. Алар бөтенесен дә халык өчен, тамашачылары өчен эшлиләр.
Бигрәк әйбәт, җылы группа. Барсы да яхшы, барсы да дус. Безгә монда рәхәт, бергә яшибез. Вот, всем сәлам. Рәхмәт.

Әйдәгез әле! Барыбыз да кулларны күтәрдек. Куллар өстә. Барыбыз да, барыбыз да. Уфа! И! Бергәләп! Бию җирлегебез китә!
Э, мин э, алсу күзәтәм син елдан ел үзеңне иркенрәк тотасың сәхнәдә син моның белән килешәсеңме үзең э, әйе аптырап калмыйсың бер апа дуслар Хәтта ки алсу артыннан сәхнә артына ук безнең янга ук кереп җитте, чәчәкләрен, бүләкләрен бирәм дип, тагын нәрсәләр сөйли башлады. Ул вакытта да алсу югалып калмады, нәрсәдер шунда елгалап китте, шулай бит. Шундый, шундый хәлләрдә ничек менә югалып калмаска икән ул? Ну, тәҗрибә белән килә инде ул. Болай өйрәнәбез инде. Сценариегыз бик кызыклы сүзләр белән бара, әйме, Алсу, э, тун алып бирә охшасың Азатка. Әле бер тун да алып бирмәдемени? Ну, бер дә алып бирде, тузды дидем бит. Аха.
Тузды. А, гомумән, бүләкләр бирергә яратамы Азат? Ярата.
Ну, гел түгел, сирәк, ну, бирә. Ни өчен сирәк икән? Әйдә без аңа менә камера аркылы, телевидение аркылы әйтик, җиткерик әле. Азат, миңа бүләкләрне күбрәк ясасаң, э, тагын да шәбрәк булыр ие. Э, Теге кыек-мыек җирләрдә генә түгел, Мондый да чакта алырга кирәк. Менә бит, дуслар, димәк, нәтиҗә. Кыек-мыек чакларда гына теге үзенең э, ниндидер кылган гамәлләрен аклар өчен генә Азат бүләкләр ясаган инде Алсуга моңа тиклем. Ә менә Алсу иң кыйммәтле бүләге сезнең тормыш иткән дәвердә Азаттан.
Нәрсә бүләк итте әле ул миңа? Сәгать бүләк итте. Менә ул сәгать күрсәтим. Әйдәгез, әйдәгез әле.
Сертеп кенә тапшыру бик андый. Менә бу сәгатьне бүләк иткән иде. Э, моментларын тикшерергә ярата. Э, бу сәгать бер дә ватылганы юк әле, ничә ел киям инде, әйбе кыйммәтледер дип уйлыйм инде. Ничә ел дигәч, ничә ел элек бүләк итте инде ул? Е, бик күп, бер 5 ел элек бүләк итте.
Менә 5 ел элек бүләк иткән Азат Фазыйфның Алсуга бүләген дә күрсәтеп китәбез, дуслар. Э, сер түгел бит инде ул хәзер, әйме? Син бит әле бу иҗат эшеннән башка бик тә актив икенче бер эшкә бирелеп маташасың. Син аны үзең тамашачыларга әзерләп сөйләп китәсең киләме? Э, әйе, мин хәзерге вакытта э, ней Экопродуктларны позицияләү өстендә эшлим дип әйтим соң инде. Экопродукцияләр белән үзебез дә кулланабыз, башкаларга да шуны тәкъдим итәбез. Алай гына да түгел, син бит әле анда лидерлар дәрәҗәсенә менеп, үзеңә Мерседес машинасы да яуладың дип әйтергә дөрес булырмы инде, дуслар, ни дә булса, Алсуга Мерседес машинасы бүләк иттеләр. Хәтта ки икенеме әле? Юк, минем командага икене, мин, миңа берне. Син ул Мерседес нишләттең инде, Алсу? Йөрибез. Дуслар, сезнең каршыгызда Азат һәм Алсу Фазлыевлар тамашасына алып барышысы Илназ Миннеханов. Хәерле кичләр сезгә. Исәнмесез, сезгә дә хәерле кичләр. Сез әле Миннехановның туганымы? Туганы түгел. Однофамильцев. Ярый, э, быел беренче тапкыр э, сез аларда эшлисезме? Юк, икенче ел инде, Асозов Азыйфарда. Узган елда сездә булган идек, икенче ел эшлибез бергәләп.
Мия Косайнас Азат Вазыев та үзе осларып беткән, үзе алып бара, үзе кызыкларын сөйли. Син менә ничек аны хис итәсең? Нәрсә әйтер идең бу урында? Ә юк, дөресен генә әйткәндә, мин үзем юмор хисле кеше, һәрвакытта шаярып, ул теге сәхнәгә чыгып сөйләсәк тә, без һәрвакытта да гастрольдә уенып, шаярышып, уенын көлкесен бергә. Ну, Азат ул яктан сәхнәдә ул бер төрле серьезный булса дагын, ә менә тормышта үзе бик күңелле кеше. Менә без аның белән икебезнең шаярулар бергә туры килә һәм бер-беребезне аңлыйбыз. Димәк, син канәгать бу төркемдә эшләвең белән? Әлбәттә канәгать. Миңа бик ошый әлеге төркем. Мин күп кенә төркемнәрдә эшләдем, күп кенә артистлар белән эшләдем. Ә менә иң күңеллесе минем күңелемә ята торган әлеге төркем, Азолот Фазыевлар төркеме.
Мин менә тыңлап торам да торам да, Азатайым, син бик шундый матур хыялларга оештырган кеше икәнсең. Син шундый хыялланырга яратасың балачактан, әйе?
Мин бит иҗат иҗат кешесе. Иҗат кешесе ул әзрәк без бит инде теге икенче төрлерәк. Ышып йөрергә ярата. Шуңа күрә мин әзрәк шатран кеше. Әйтеп киткәнемчә, алдарак әйттем, кечкенә вакыттан минем генә хыялым түгел, минем әти-әнием дә хыялы. Алар мине шушы юлга җибәргәннәр. Һәм мин моның өчен җаваплы алар каршында да. Һәм инде шушы күпмедер эшли башлаганбыз икән,

Дуслар, менә бер кулында чәчәкләр гөлләмәсе, икенчесендә тастымалы. Бүген ничә литр тирләр койдың икән Уфа тамашачысы өчен, Азат? Белмим, э, Аллаһ шкер, э, чын күңелдән э, шулай әйтәләр, и, чын күңелдән рәхәт тамашачы белән элемтә буласы икән, тамашачыга э, рәхәт икән, сиңа рәхәт икән, э, кеше тирләргә тиеш диде. Миңа шуны бер әйтер әйттеләр, шуңа күрә инде без чын күңелдән, барлык коллектив үзә чын күңелдән эшләде. Э, тырыштык Уфа тамашачысын күңелен яуларга, тагын да якынлаерга. Э, кайтып киткәндә, менә таралышканда туганлаштык бугай дигәнем, бөтен зал кул чапты. Чынлап та без туганлаштык Уфа белән. Мәңгелек булсын. Амин шулай булсын. Алсу, син ниләр кичерәсең? Шундый супер тамашадан соң. Тамашачылар искитмәле, нык яхшы. Бик җылы кабул иттеләр. Бездә әле аңлашылмый нәрсә икән. Ул иртәгә төнлә башка барып җитәр инде мәгаен. Ул бит инде Уфа бит, әйе бит. Ул Уфа, икенче төрле әйбер. Казан, Чаллы бу башкала. Башкортстанның башкаласы. Бу без монда киләбез дип гомеребездә дә хыялланган кеше түгел без. Э, безнең өчен э, авылда яшәгән балалар булгач казанда безгә э, без дөньяда безнең авыл гына бар дип уйлыйдык анда казанда бар менә без хәзер уфаны кая икән дә белми идек менә инде ничәнче ел китте өченче сезон әнвәр абыйның чакыруыннан башлаган идек аяклары җиңел булды менә өченче сезон безнең концертыбыз уфада рәхмәт бик зур шулай әйтәсебез килә тамаша продюсерлык үзәгенә безнең белән бергә булганнар өчен Эльвирга, Резда апага һәм инде Туган тел каналы бик зур рәхмәт. Безнең даими партнерыбыз дип әйтәсем килә. Алла бирсә, туган көн Туган тел телеканалы концертларында чыгыш ясаячакбыз. Шуңа күрә инде Алла бирсә, рәхмәт барсына.
Үзегезгә Ходай Тәгалә киң рәхмәтләре яусын дип тәмамлыйм бу чыгарылышымны, дуслар. Чынлап та шул тиклем гаҗәеп пар, ихлас пар, талантлы пар. Азат һәм Алсу, Алсу һәм Азат Фазлыевлар дуслар. Менә аларның гаиләсендә кебек һәрбер гаиләдә дә саф мәхәббәт булсын, ихлас мөнәсәбәтләр булсын. Һәм инде алар кебек һәрбер җырчы тере тавышка, бөтен күзәнәге белән чын йөрәгеннән, күңел түрләреннән җырларын тамашачыга җиткерә белсен. Шундый теләктә калам һәм киләсе очрашуларга тиклем без аларның гаиләсе белән сезгә саулык-сәламәтлек телибез.